Kesip goýaý. Keseýin kesmäýin dagy diýeýin. Kesip aç. Özüm etjek. Ertiriňiz haýyrly bolsun. Günüňiz haýyrly bereketli bolsun. Men gowy doga dilegler edýän hä. Edip geçýäler. Laýk gerek däl howwa şeýle bolsun diýiň bir gyzgyn söz beriňä köpüňiz. Günüňiz haýyrly, bereketli, rysgally, döwletli geçsin akalym. Allajan bu gün birinji gün. Hepdäň, aýyňam näçesi wajy? Ýigrimi biri. Düýn biri maňa şeý diýipdir, bar krem eline goýup eline siňdirýär diýipdir, siňdiremok. Seň eliň içi arassaja bolsa, Şo gyzlar eliňde içinde. Adamlara ýalanyp bolanok-eý. Ýalan. Bolmaýar, ulamanlar ýalanyp bilmänler dur kim-ä? Güläşe jaň edip alyň, şul az galandyr, soň bar-a, hä, maňa ýetdi, saňa ýetmedi, yzy ýok. Düýnki stol jygyrlaýandyr gaý. Düýnki nemäni düşürenimiz bar, wideony düşürenimiz bar, bar ekenje. A diýemde amysyň, B diýemde B'misiň diýip aýdym aýtdy. Aje. A diýende amyr diliňe düşse düşüp gitdi-de. Hawa, geneme Aýmelegem nemäni aýtmalyň diýdi. Näme diýdi? Bir zat diýdi, Onlar arkadan näme eder diýdi. Apatyny aýdaly diýdi. Aý bir giden zat diýdi. Ýok, hawlarlarlar aýdaly diýdi. Aý menem ýok diýdim. Meň aklymda galan Damdam bilen A diýeňde amysyň. Şeýle. Aý Damdam-a hasam nemäni aýdar. Howwalaý. Damdam hiç unutulmaz. Nä, ony elli ýyllany, ýigrimi bäş ýyllany ýatlarsyňyz atyjaklaryňyz bilen.

Üzüm üçin ýüzüm üçin näçe milýonlyk zat ulandym iň soňunda seň naborlaň zatlaň peýda etdi diýe akylym saňa döneýin derman bolsun men adamlara aýdýan ine men bir operadorlym nemeden geçýän testden geçýän şony hakyt her gün ine görkezeýin ine görkezeýin diýip Undamokda inem çekmeli ony professional çekim edip size görkezmeli. Men dünýä markalar bilen arkaýyn barlap bilersiňiz diýýäne boşuna diýemok şony ynanyň maňa Sani ynan maňa şoň üçin şu gara kremem az galanlar arkaýyn alyň güläşe jaňat güneşem ýakynda barýandyr şul gaty azalandyr akylym sekiz altmyş dört altmyş togsan sekiz segsen sekiz güläşe jaň edip alyň.

Saharamam sumka çaganama ýörün. Sagat şu wagt on bir on bir streçe udaçi bajy. Biz işe barýas bajym bilen bile. Ondan soň hemmäňizede işde garaşýas. Gowja ýükjagazlar zatlaram getirjek nesip bolsa. Hawa, ine. Pamugam gidip barýar, tolgunýar şu wagt o-da. Pamuk diýen bizden galmaz. Hawa, gidip barýar. Biz siziň hemmäňize işde garaşýanlar. Gelin-bajylar. Gelin-bajylar. Oturalyň, dowam. Hawa, skidka-da dowam edip otur. Şonuň üçin geliň.

Özi ýatyryýa, özi turuzyýa, gowy-gowy düýş görkezýä. Arzuwyň hasyl bolýa. Howwa, dört ýüz kyrk gerek, şu dört ýüz kyrkdan ýüzde otuz gelin ýylykgan. Müň lira ýetseňizem, bizden bir çagaşyk sowgat şeýlemi, bajym? Pagta bular, bambugam däl, zadam däl. Pagta. Pagta. Onnoň, uly bedenler, bularam uly bedenler. Gapdallar ýedi ýüz altmyş liradan ýüzde otuz skidka bilenem ýene düşýär. Bir aý skidkamyz dowam etýändir. Pižamalaň müňden kän görnüşi bardyr, oglum, hä? Müňden kän görnüşi bardyr. Smoldan ýedi ikslaça çenli bedenleri bardyr. Arkaýyn gelip alyp bilýäňiz. Ine, şu zatlar sizden gelen zakazlar.

Bizden eşikleňizi alýaňyz ine bärdede goňşym bar meň bärdede sumka köwüş hemme zat satylýandyr ine islän zadyňyz swat gününi günlük zat Akyn sen bezelgimi seni görkezsem bol ha seni görkezjek bolsam soramaly aga bir marka bar hoý hoý glazadej muň gowjadygyna seredäýdä. Üç reňki bar oň. Nätdiňmi hä gelip alyşdyrjakmy. Sizem gelip alyň şeýle bir gowja kaçestwynny krasowkalar bardyr. Serediň men size bir zat görkezjek şol uly beden soranlar üçin ine arkasyna görkez ýyldyzym uly beden soranlar üçin şulaý şul medium da onuň mediumy iki iks açýala

Wajy. Ýella wajy. Kimse. Ha? Men iýdim mi ýedi? Men iýmedim diýip bir ezar etdiňmi? Ha, o men iýdim ä. Boldy wajy. Basdyňmy? Kän gürläp duram zok biz ene şular ýaly şunça reňki bar uly bedenler bular uly beden smoly maňa uly bolýa gözüňize getirip görüň bahasy dört ýüz segsen üç ýüz otuz bäş iýnýä Skidka tölen türkmen manatdanam 172 manat. 172 manat bolýar. 480-den 335-e minýär. Bu düşýär. Boldy. Sag bol. Leonlaryň. Large içi razmerleri bar. X large eken. Boldy. Mähribanlar laýk basyň laýk basyň laýk basyň serediň balaklamyz geldi kän gürläp duramzok. Bahasy dört ýüz segsen lira, dört ýüz segsenden üç ýüz otuz bäşe geldi, şeýlemi? Üç ýüz otuz bäşe düşdi, türkmen manatda-da iki ýüz on ýedi, ýüz ýetmiş iki manat, ýüz ýetmiş iki manat. Razmerlerem small-dan X-large-a çenli. Hawa, materialam gowja, ýukajyk tomusyň materialy, habaryňyz bolsun, gelip alyp bilýäňiz.

Iki ýüz näçe manat diýdi? Iki ýüz kyrk bir manada düşýär, ine. Şular ýaly üstaşagy ştapl takymlar. Ine. Smalldan X larja çenli. Şenem nemeleri bar, bedenleri bar, ştapl hemmesi. Ine-de reňkleri.